Huwa komuni ħafna li fuq it-tabelli tat-toroq, il-frekwenzi tar-radji, u fis-supermarkets niltaqgħu ma' aktar minn lingwa waħda minħabba li s-soċjetà tagħna hija multikulturali u għalhekk hija wkoll multilingwi. Din hija l-aktar realtà komuni madwar id-dinja, jiġifieri li tintuża aktar minn lingwa waħda f'komunità fil-ħajja ta' kuljum. F'dan is-sens, nistgħu naqsmu l-kelliema skont tliet realtajiet differenti, il-monolingwiżmu, jiġifieri realtà li fiha persuna jew komunità titkellem biss lingwa waħda, il-bilingwiżmu, realtà li fiha jintużaw żewġ lingwi differenti b'mod regolari, u l-multilingwiżmu, realtà li fiha jintużaw tliet lingwi jew aktar b'mod regolari. Il-bilingwiżmu u l-multilingwiżmu fihom ħafna vantaġġi, anke jekk għall-bidu persuna tibda titħawwad xi ftit bejn lingwa u oħra. Aktar ma nkunu nafu lingwi, aktar inkunu nistgħu nikkomunikaw ma' ħaddiema u klijenti differenti, u għalhekk, inkunu nistgħu nirnexxu aktar f'xogħolna. Fil-każ ta' pajjiżna, Huwa ta' vantaġġ kbir li nkunu nafu ħafna lingwi, ħalli nattiraw turisti minn madwar id-dinja kollha. Huwa għalhekk li l-gwidi ta' entità bħal Heritage Malta ma jitkellmux biss bil-Malti u bl-Ingliż, u li bosta siti fuq l-internet huma aċċessibbli f'aktar minn lingwa waħda. Barra minn hekk, aktar ma nkunu nafu lingwi, aktar nifhmu lil xulxin u lil kulturi oħra. Huwa faċli li żewġ persuni li ma jitkellmux l-istess lingwa jittimbraw lil xulxin bħala Slavaċ. Imma jekk jitkellmu l-lingwa ta' xulxin, jiskopru li fil-verità għandhom ħafna affarijiet inkomuni. It-tagħlim tal-lingwi jgħinna wkoll sabiex naħsbu aħjar, billi min jitkellem aktar minn lingwa jkollu aċċess għal vokabolarju usa' u għal firxa akbar ta' perspettivi. Minħabba li f'pajjiżna kellna diversi ħakmiet differenti, Spiss kellna realtà ta' bilingwiżmu jew multilingwiżmu fuq il-gżejjer Maltin. Ngħidu aħna, fl-Atti tal-Appostli, San Luqa jiddeskrivi lill-Maltin bħala barbari, jiġifieri li kienu jitkellmu b'lingwa differenti minn tal-ħakkiema tagħhom. U fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwann, minbarra l-Malti, kellna tmien lingwi oħra mitkellma f'artna, waħda għal kull fergħa tal-Ordni. Illum il-ġurnata niltaqgħu ma' diversi eżempji ta' bilingwiżmu jew multilingwiżmu f'Malta. Fl-iskejjel, per eżempju, it-tagħlim isir bil-Malti u bl-Ingliż, u jiġu mgħallma wkoll bosta lingwi barranin. Fuq it-titjiriet u fil-kaxxa postali tagħna, kemm-il darba nirċievu informazzjoni biż-żewġ ilsna? L-istess fit-toroq tagħna, fejn spiss naraw tabelli b'tagħrif aċċessibbli kemm għalina l-Maltin kif ukoll għall-barranin. F'pajjiżna, il-Malti waħdu huwa meqjus bħala l-lingwa nazzjonali tagħna. Dan ifisser li huwa l-Malti li jagħtina identità u jagħżilna minn nazzjonijiet oħra. Mill-banda l-oħra mbagħad, għandna tliet lingwi uffiċjali, il-Malti, l-Ingliż u l-lingwa tas-sinjali Maltija. Dan ifisser li l-Istat huwa fi dmir li l-informazzjoni li jippubblika tkun aċċessibbli b'dawn l-ilsna, kif wera b'mod tajjeb ħafna fix-xandiriet marbuta mal-COVID-19. Meta kien essenzjali li l-informazzjoni tasal b'mod ċar għand kelliema ta' lingwi differenti. Tajjeb insemmu wkoll li l-Malti huwa rikonoxxut ukoll bħala waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant għandna dritt li naċċessaw il-liġijiet tal-Unjoni b'ilsienna wkoll. Din ir-realtà fejn pajjiż ikollu aktar minn lingwa uffiċjali waħda mhix unika għal pajjiżna. Ngħidu aħna, għalkemm l-Ispanjol huwa l-lingwa uffiċjali ta' Spanja, l-istess pajjiż jirrikonoxxi lingwi uffiċjali oħra f'reġjuni differenti, bħall-Bask fin-naħa tat-Tramuntana u l-Katalan fil-Katalunja. Filwaqt li l-Lussemburgu jinqeda bil-Lussemburgiż, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Il-paġna Il-Malti Madwarna turina kemm huwa faċli Li bi ftit ħsieb, ngħixu f'pajjiż fejn l-informazzjoni tkun aċċessibbli b'aktar minn lingwa waħda, kif jixraq lil pajjiż bilingwi. Wara kollox, din mhix ġlieda ta' Malti kontra Ingliż, imma kwistjoni ta' Malti, Ingliż u lingwi oħra li jgħixu id f'id, għax huwa wieħed mid-drittijiet tagħna li l-informazzjoni tkun aċċessibbli għalina bil-lingwi li nifhmu. Fil-ġrajja Biblika tat-Torri ta' Babel, In-nies ma fehmux lil xulxin għax bdew jitkellmu b'lingwi differenti. Din il-konfużjoni ta' proporzjonijiet Bibliċi nistgħu nevitawha billi nitgħallmu aktar lingwi u nsiru pajjiż bilingwi u multilingwi. Imma l-ewwel irridu nibdew minn dak li huwa tagħna tassew, il-Malti.